היינט איז פורים קטן, ס'קען זיין אינטערעסאנט פאר די עולם צו זעהן אז דאס איז די צוויי באסעס וואס נעמען די קינדערלעך אין די חדר אין סקול. היינט האב איך דא, איין מינוט, איך האב דא יצחק גראסמאן, ער דרייווט נישט די באס געווענליך, יצחק וואס איז די מעשה אז היינט טוסטו די רוט? יא, היינט טוה איך די רוט, יאג מיך יעצט אריין, כ'שריב מ'דארף שוין אנפאנגען, באט אפשר. לאמיר אריינגיין, איך וויל מיטקומען מיט די רוט היינט, כ'כאפ נישט פארוואס ער מאכט די רוט היינט.

אלע קינדער ווייסן אז דאס איז א אייז קרים טראק, די אייז קרים טראק נעמט זיי צו חדר און ברענגט זיי אהיים יעדן טאג, יעצט מענטשן מיינען אז דא אונז אין אריזאנא זיצן אויף ביעטש טשעירס א גאנצע טאג, באט די אמת איז היינט די באס דרייווער האט נישט געקענט, נע די אייז קרים טראק דרייווער האט נישט געקענט פארן.

ארבעט יעצט באט דאס טוט מען נישט פאר אונזער זיסע שטעטל פאר די פיוטשער פאר כלל ישראל צו קענען בויען א מורא'דיגע שיינע פלאץ פאר כלל ישראל מיט עפארדעבל ליווינג מיט הרחבת הדעת וואטעווער איט טעיקס. Wow wow דאס אפערטוניטי וואס נאר די מענטשן וואס זענען פון די נחשונים האבן ווייל איינמאל ס'ווערט א גרויסע שטאט גייט שוין זיין א באס גייט שוין זיין א סטעף גייט שוין זיין ס'טוט זיך.
דאס זאגט מען די בעל שם טוב האט אויך גענומען אידישע קינדערלעך אין חדר. דעירס איז נאו דאוט אבאוט נישט קיין שום ספק אז וויר גאנא מיס דיס דעיס מוטשע צו זיין א ריזיגע שטאט און איים גאנא מיס העווינג דואינג דיס רוטס פון צייט צו צייט נישט נאר מיך אנדערע אינגעלייט אויכעט פיטשען מען העלפט ארויס ווי ווייט מען קען צו ס'זאל זיין מיט די באס צו זיין מיט א סובסיטוט צו זאל זיין עניטינג וואס די ציבור דארף יעדער צוזאמען צו האסלען. און אונז בויען אזא ביוטיפול פלאץ צוזאמען, מען גייט אויפפיקען דעם זיסע קינדער, מאכען אביסל גוטע מוזיק און קאווע פירען. Wow, אקעי, סאו אונז האבן האבן די זכי' צו זיין אויפן באס, לאמיר זעהן צו ווען די קינדער גייען אראפ, ארויף, אדער בשעת זיי זענען דא, און דא קענסטו זעהן די באס, דאס איז די איינע פון די באסעס, מ'האט צוויי באסעס דא אין קאסא גראנדע, און אויב ווילסטו נאך האבן די זכי' צו אויך קענען זיין פון די וואס סאבסיטוטן אמאל, אמאל אמאל ווען די דרייווער איז נישט דא, און זיין פון די וואס האבן די זכות, דארפסטו מופן ווען ס'איז נאך א קליינע שטעטעלע. און יעצט לאמיר זען ווי די זיסע קינדערלעך קומען אראפ פון די באס, אריינגייענדיג אין חדר. א גוט מארגן.

סתם שיין צו זעהן ווי א רענדאם טאטע מיט די וויינבערגער גיבט א היטש פאר איינע פון די רעבעס וואס דארפן אנקומען אין חדר, סתם די עולם איז פארט פון עס, ס'איז נישט צו געשעהט, ס'איז נישט קיין סיסטעם, ביוטיפול.